Illum ħa nagħmel ħames episodju ta' GTA 5. Iżda stenna naqa, stenna naqa x'għandi idea. Tarawh dak l-ajruplan tedri nexxi li nifqgħu le mhux bil-granit, bl-RPG. Le ma jwassalx, mhux se jwassal. Insomma, insomma, l-idea li kelli għallum hija din li just intel u naqa Bil-karozzi nixtieq immur intellaq ngħid il-verità. Ma kellix ma nafx naqbad nagħmel ngħid id-dritt, ngħid id-dritt. Imma il-bira kont qed nagħmel GTA. Propja llum insomma, ma sa. Kont qed nagħmel GTA u għadd fucking ħa x'ismu. Għandi ftit nagħmel it-tliela u għadd issa nitfaħħa fuq YouTube. Issa li ħa nagħmel ħa ħammur fil-garaġġ ħanilkom karozzi l-għandi

Għandi da trak tal-ostja, da trak bennus joġobni, ma ovvjament nistan tal-labieħ. Morra rani jihu. Aw, insomma, titni tal-labieħ. U le, insomma, ħan tal-lab dil-bajda. Detta għandi dik il-klassiku kol bluna, ma ħan tal-lab dil-bajda, għax t-karrossa tal-ostja. Imma jduli, forsi l-episodu li mis, forsi, mis sawatkom. Namel wieħed bil- nagħmel tellieqa b'dak bit-trakk li fih daqsalla. Insomma, ħana ħarbu l-pulizija l-ewwel, mbagħad immorru. Eh, eh, skużani, ma meta tkun qed tagħmel l-affarijiet live ikollok bżonn mhux ikollok bżonn jiġraw l-affarijiet qed tifhem, allora jkollu bżonn nitfewwa xi kultant. Qed tifhmu? Insomma, raw naqa' il-karozza kemm tal-osti. Illa la la diġà. Diġà bqajdi ħelġa fucking ħajt.

Ara ma tgħidux li mhux karozza għad-duluri. U nnutaw kemm naf insuq. L-ewwel episodju ma ħanx kont naf insuq, imma issa naf. Għandu jkun tat-tellieqa x'imkien law qiegħda. Ħana mel wave point. X'imkien fej eh, naħseb x'imkien law għax naf li bejn tal-pistols nxit. Għandu jkun hemm x'imkien l-emmeda. Ħan nitfa' l-wave point hemmhekk, issa naraw. Għax bħalissa pers li għed taħt il-pulizija, ma nistax, issa naraw. Mela, kif għattilkom, issa l-pulizija ħrabtom u għat nistenna li ġi in-night, għax ovvjament di di speċi tal-karozzi bil-fors tamela bil-lejl, allora għat nistenna li ġi bil-lejl u għabda bullshit. U issa daqt wasalt ħana nfittex namela. Jekk nitlef b'dil karozza tal-mistħija. Plus li ovvja, pers li tkun l-ewwel race, naħseb, naħseb għandha tkun l-ħfef race, issa ma nafx. Eżatt. Dinija, ħamraw, ħamraw, xħajdinna da iċ-ċon ċon ċin ċajn. Għarafna mu nice, with the haircut and tal-SL.

fuq iċ-channel ta' Digi Games. Għaddu li xtaħsbu issa jekk nistenġi l-ewwel. Insomma, ra, aqbdu għamlu like, aqbdu għamlu like issa għax ħan irbaħ din l-ostja tal-li, alright? Għan niprofa insomma. Diġa l-ewwel ostja. Ħatkun daqshekk boring ġifieri. Diġa fucking l-ewwel post. Ikkalma ara. Ara ħan għax fucking nibqa' li ħeġġa xi ħajt. Ħnaqa waħda nik. Ma sissa I'm doing pretty good. Oh, dik kif ċillostja qed jiġri. Ma nistax ninżel bis-serjetà. Plus li għat l-aħħar illa alla alla. Alright. Please, please, please. Le. Il-lost ja kif iħxejt. Bis-serjetà. Nissen tal-labdi, ma nistax. Mela, peress li li ġara fakin xi ħaġa bla sens malla ħajkun naġa nagħmel ħalli ħalli bda ris mill-bidu. Ovvjament għax għamil tira biex naġa nagħmilha żomm għax malli tħaġġet il-karozza għalli fakin you left the car u għabda bullshit allura ġiet iżomm xi fejn. Immissa li jiena qalbi bil-ħanżir u saħ nirbaħ nipprova. Ikkalma qaw. Ostja ħanqod naqattent tara. Imma jien ma nistax nifhem kif l-ostja tala fuq dik il-biċċa hemm pjattaforma ħanqod attent. Għax dik għax dik il-biċċa kienet. Kif l-ostja tala ma hemmhekk. Jo x'kien dak il-ber il-moħħok hemm purċinell ostja.

Ħalla l-leħfef waħda di. Naħseb inkomplihom tamba daw ir-races għax jogħġbuni ħafna ngħid id-dritt. Imma jdu li intom x'taħsbu wkoll. Arawna ostja l-karozza how nice. Karza d-duluri. Tad-duluri, alright. Arawna ah. li għat l-ewwel ovvjament, ovvjament għat l-ewwel. Ma tistax tgħid le, u għajja l-baqa l-aħħar leb tfottix kollox kurnut il-los jarġa' qabżuni. Imma jħarġa biskom. Alla ħares nitlef, għandi karozza. Ah, by the way, apparti li karozza d-dulur li di upgrade ta' full. Għanda suppost għandi kun kont upgrade ta' dila kollox, ġviri. Alla ħares nitlef. Alla ħares nitlef, għax nibki. Alright, muħħa kawax narġaw nardawħ, ġoda. Ejja, u iwa. Sissa, mus suppost għandna problemi, l-importanti li nirpu, jiddik kull ma interessani. Din irpu. Yeah, kif għaddejna minn bejnietom. Bil-mod. Le, il-lossja kif għaddejt. Ikkalma qalb. Ejja, dejjem dritt issa mbagħad xi daqsxejn ieħor irridu niksru ma għalissa dejjem dritt. Issa rridu niksru

Forse nagħmel iktar x'isimhom. Aw. Daw aw racist. Issa Andrejs naħseb eh Andrejs oħra hekk. Ma nista' nagħmel għallum, da kollox għallum. Mamlu like, comment u subscribe jekk intom ġodda, ixxerjaw dan iċ-channel. Narakom id-darba li jmiss.